Nireden geldik? Näme üçin geldik? Nirä barýas? Muňa jogap bermek üçin görýän maddy älemimiziň nireden gelendigine seredeliň. Ýagny birinji soraga jogap bereliň. Belkem bu soraga jogap bersek, beýleki iki soraga-da jogap taparys. Şu ýagty jahanyň başy nireden, nädip başlady? Modern ylym dünýäsi on dokuzynjy asyryň başlaryna çenli görýän älemlerimiziň, ýagny galaktikalaryň, ýyldyzlaryň, dünýäniň, umuman maddanyň bakydygyna ynanýardy. Bu düşünjä görä, älemiň başam, soňam ýokdy. Sebäbi älem. Olaryň gözünde bakydy. Bu keramatly madda tötänleýin himiki reaksiýalar bilen ýaşaýşy döretmäge mümkinçilik berýär diýmekdi. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýyllara gelnende, bilim dünýäsindäki bu düşünjäni düýbünden üýtgetjek bir ylmy açyş peýda boldy. Amerikaly alym Edwin Habblyň birnäçe ýyllap eden gözlegleri we barlaglary netijesinde, galaktikalar we ýyldyzlardan gelýän şöhle Gitdigiçe gyzyl reňke öwrülýärdi. Bu nämä many berýärdi? Şeýle düşündireliň. Teleskopdan seredilende iň ýakyndaky ýyldyzdan gelýän şöhle gök reňkde, ondan uzakdaky ýyldyzdan gelýän şöhle mämişi reňkde, iň uzakdan gelýän ýyldyzdan gelýän şöhle bolsa gyzyl reňkde görünýärdi. Wagtyň geçmegi bilen haçanda teleskopdan seretmäge dowam edilende, ýyldyzlar dowamly gökden mämişe, Mämişden bolsa gyzyl reňke öwrülýärdi. Bu ýyldyzlaryň we galaktikalaryň bizden dowamly uzaklaşýandygyny görkezýärdi. Bu bolsa Älemiň dowamly giňeýändigine iň gowy subutnamady. Onda Älem dowamly giňeýän bolsa, wagty yza sarasak, aradaky boşluklar dowamly azalar, azalar, azalar we hemmesi bir nokatda birleşer. Edil Şu ýerde görýän damjaňyzda bolşy ýaly. Ynha, bu nokat älemiň başlangyjyny görkezýärdi. Diýmek, älem baky däl, soňradan ýaradylypdy. Ýekeje nokatdan, hatda men muňa älemi döretmäge ukyply bolany üçin tohumjyk diýjek. Nädip ähli älem we ýyldyzlar we galaktikalar bu tohumjyga sygdyka? Aklymyza syganok, şeýle dämi? Sebäbi akyl çäkli. Hyýal bolsa belli derejede çäksiz. Onda akylymyz bilen bilelikde hyýal dünýämizi hem herekete geçireliň. Sebäbi häzir men size älemiň ýekeje tohumjykdan döreýşini alty döwürde düşündirmekçi. Onda näme? Wagty yza saradýas we başlangyja gidýäs. On üç milliard ýedi ýüz million ýyl geçmişe. Bu ýerde dünýä, ýyldyz, älem ýok. Howa ýok. Maddanyň özi ýok. Giňişlik ýok. Energiýa ýok. Hatda wagtam ýok. Birinji döwür Plank döwri. Ynha-da wagtyň iň kiçi böleginde, ýagny sekundyň on millionda biriniň, trillionda biriniň, trillionda biriniň, trillionda biri wagtynda. Diňeje ähli älemleri özünde jemleýän aýylganç agrama eýe bolan bir tohmillion tonnalyk tohumjyk döredi. Intek bu agram birliginiň ady ylym dünýäsinde ýok. Şoň üçin men muňa bir tohmillion tonna diýjek. Bu bir tohmillion tonnalyk tohumjygyň ululygy nol bitin nol nol nol, ýagny otuz üç sany nol, soň bir santimetrdi. Ýagny bir santimetri ýüz milliard bölejige bölüň. O ýerden bir bölejigi alyp, bir trillion bölejige bölüň. O ýerden hem bir bölejigi alyp, ýene bir trillion bölejige bölüň. O ýerden bir bölejigi alyň. Ynha, biziň başlangyçdaky älemimiziň ululygy şeýledi. Ýagny muňa Plank uzynlygy diýilýär. Bu tohumjykda älemi emele getirýän ähli güýçler, ýagny Dartyş güýji, elektromagnit güýç, güýçli we ejiz ýadro güýçleri bir ýerde jemlenipdi. Bu tohumjyk Big Bang, ýagny äpet partlama bilen giňemäge başlady. Big Bangdäki temperatura onuň otuz ikinji derejesidi, ýagny trillion esse, trillion esse on million gradus gyzgyndy. Häzirki döwürde Günüň alty müň gradus gyzgynlygy bilen ölçelende, Älemiň başlangyjyndaky gyzgynlygy siz bir hyýal edip görüň. Ikinji döwür kozmiki çorba döwri. Bu döwürde Älem heniz nol bütin otuz bäş sany nol soň bir sekunt ýaşyndady. Temperatura bolsa ýüz trillion gradus gyzgyndy. Älemi emele getirýän güýçler, ýagny dartyş güýji, elektromagnit güýç, güýçli we ejiz ýadro güýçleri bir-birinden aýryldy. Maddanyň we ters maddanyň arasyndaky çaknyşykda madda üstün gelýär we atomyň ýadrosyny döredýän, ýadrosyny emele getirýän proton we neutron emele gelip başlaýar. Üçünji döwür elektron döwri bolup, bu döwürde atomyň iň esasy bölegi bolan, ýagny iň esasy zapçasy bolan elektron emele gelýär. Älemiň ululygy bolsa 38 trillion kilometr. Temperatura bir milliard iki ýüz million gradus gyzgyn. Dördünji döwür radiasiýa döwri. Bu döwürde älem sogamaga we giňemäge dowam edýär. Ýöne şonda-da älem bir million gradus gyzgynlykda. Ýöne entegem elektronlar ýadro bilen birleşip, doly atom emele getirip bilenok. Munuň üçin älemiň sowamagyna garaşmaly boljak. Bäşinji döwür madda döwri bolup, älem üç müň gradus gyzgynlykda. Bu döwürde atomyň doly emele gelmegi üçin şertler taýyn we ýadro bilen elektronlar birleşýär we doly atom emele gelýär. Indi elimizde maddanyň iň kiçi gurluş bölegi bolan atom bar we bu taýyn. Altynjy döwür galaktikalar we ýyldyzlar döwri bolup, bu döwürde ýyldyzlar we ýüz milliard ýyldyzly aýylganç ululykdaky galaktikalar emele gelmäge başlaýar. Älem giňişligi altynjy döwürden soň şeýle bir äpet göwrüme eýe bolýar welin, dörän Äpet älem giňişliginde syýahat edip bilmek üçin bize deňi-taýy bolmadyk hyýaly uçar gerek. Bu uçar ýagtylyk tizligine ýakyn tizlikde uçup bilmeli. Ýagtylyk tizligi bolsa bir sekuntda, ýagny bir diýýänçäk üç ýüz müň kilometr ýol geçip bilmeli. Başgaça aýdanymyzda, bir diýýänçäk Ýer şarynyň, ýagny ekwatoryň daşyndan ýedi ýarym gezek aýlanyp bilmeli. Hany onda, Kemerleriňizi ildiriň we Big Bangden soňky dörän äleme hyýaly uçarymyz bilen hyýaly syýahat edeliň. Hormatly ýolagçylar! Howa gämimiziň sekuntda üç ýüz müň kilometr ýol geçýändigini ýene bir gezek ýatladýan. Bu tizlik bilen Ýer şaryndan çykyp, Aýa barmak bir sekunt wagtymyzy alýar. Ol ýerden Güne barmak üçin sekiz minut wagt gerek. Bu ýerden çykyp Gün ulgamynyň daşyndan aýlanmak on bir sagat wagtymyzy alýar. Bu ýerden çykyp bize iň ýakyn ýyldyza barmak üçin, ýagny Alfa Sentaur ýyldyzyna barmak üçin sekuntda üç ýüz müň kilometr tizlik bilen gidemizde dört ýarym ýyl wagtymyzy alýar. Beýle ýyllardan Ak Maýanyň ýoly galaktikasynda, ýagny biziň galaktikamyzda ýüz milliard ýyldyz bar. Göz öňüňize getiriň, bir ýa iň ýakyn ýyldyza barmak biziň dört ýarym ýyl wagtymyzy alýar. Ýöne şeýle ýyldyzlardan Ak Maýanyň ýoly galaktikasynda ýüz milliard sanawy bar we bular birleşip Ak maýanyň ýoly galaktikasyny emele getirýär. Ak maýanyň ýoly galaktikasyny boýuna başdan soňa geçmek üçin 100 müň ýagtylyk ýyly gerek. Ýagny 300 müň kilometr tizlik bilen gidemizde, ak maýanyň ýoly galaktikasynyň bir başyndan aýagyna çykmak üçin 100 müň ýagtylyk ýyly gerek. Iýnine geçmek üçin bolsa otuz müň ýagtylyk ýyly gerek. Ak maýanyň ýoly galaktikasyndan çykyp, iň ýakyn galaktika, ýagny Andromeda galaktikasyna barmak üçin iki ýarym million ýyl wagt gerek. Edil şeýle galaktikalardan ýüz milliard sanyny göz öňüňize getiriň. Bular birleşip, Galaktika salkymyny emele getirýär. Şeýle salkymlardan hem ýene ýüz milliard sanagynyň bardygyny göz öňüňize getiriň. Beýnimiz ýandy. Şeýle dälmi? Big Bang-den soň dörän bu älemiň bir ujundan beýleki ujuna ýagtylyk tizligi bilen gitmek trillionlarça ýyl wagt alýar. Käbiri älemiň döreýşini käbir tötänleýin hadysalara ýa-da tötänleýin kanunlara baglaýar. Men bolsa muňa gudrat diýýän. Sebäbi eger älem emele gelýän döwründe atom emele gelip bilmedik bolsady, ýa-da älem giňeýän döwründe çala haýal ýa-da çalt giňän bolsady, ýa-da madda bile ters maddanyň çaknyşygynda bir madda kän ýa-da az emele gelen bolsady, Şeýle owadanlykdaky, aňyrsy-bärsi hyýal dünýämize sygmaýan älem emele gelmezdi. Älemiň başy, ýagny doguşy, ösüşi, kämilleşişi bolşy ýaly, bir gün fizikada bilinýän entropik kanuny esasynda soňy, ýagny ölümi hem gelmeli. Älem adam bilen nähili meňzeş, şeýle dämi? Dogýa. Öz sungatyny we aýratynlygyny görkezýär we ölýär. Indi hyýaldan oýanyp, aklymyzy işledip, başdaky soraglary täzeden soralyň. Nirden geldik? Näme üçin geldik we nirä barýas?